Салем достар! Үтүө күнүн доҕоттор! Биһиги аны казах уулугар көстүбүт Алматыттан, ол туһунан эһиэхэ бу блокка кэпсиэм, а, чопчу быһаарыам, хайдах биһи буһири булбуппутун, уонна хайдах көстүппүтүн, уонна бу диэн эттэххэ, Төрдүн ахсыс көһүүбүт буолла бу биэс сыл устата. Ол аата уопсайа төрдүн аҕыс сиргэ биирдэ хонон туруон диэбит курдук уона он иккиһис дьиэбит ыйтан ордук олорбут сиһирбитигэр кэлэн олоробут. Билигин наһаа дьиктидии маннык көс олоххо хаһан эрэ тиийиэм дии санаабатаҕым. Ол гынан баран бу маннык олорорбутугар эмиэ бэйэтэ элбэх плюстаах туохтан да хамныбакка ото инвитикки баран иһэбит. Бу Казахстаҥҥа көһөн кэлиэхпититтэн Астанаҕа да олорбуппут, Алматыга да олорбуппут уонна бу Алматыга чуолаан хаамыы уһуннук олорбут ирбит буоллаа дии. Уонна Алматы араас районнарыгар олорбуппут. Үөһээ Аллараа Оҕуус ортотугар киинигэр уонатыбыт киһи устата куорат киинигэр олорбуппут, киин районугар нааччы этэ, ол баран үлтү сылайан хаалбыппыт. Эп, ол атаа бу тоҕо биһи авылга көстүбүттиир буоллаха, бастатан туран биһиги ылайдыбыт аһара элбэхтик көһө да сатааммыт уонна күөрэйэр куорат от киинигэр олорор диэн эмиэ олус сылаалаах эбит наһаа элбэх тыас уус бөҕөтө өссө аттыбытыгар метро баар этэ ол метро сарсыарда үлэлээн саҕалаата даҕаны олоҕутун илигирээн иһин уһуктар этибит ол иһин буолаанан бу биһиги бастакы биричиинэбит курдук көһөргө уулга уоскуйа уонна хынньана диэн. Иккиһинэн, тоҕо биһи көстүбүт диэн, тоҕо диэтэхинэн, аренда хыаната буоллаа дии, куортамныырга буоллаҕынан билигин хыана үрдээҕин Казахстан да иһинэн, Алматы да иһинэн, аан дойду үрдүнэн иһин биир үллүр да бар тахс үрдээн иһэр. Уонна биһи буоллаҕынан ону хатан Уйунаһатаатыбыт, уйунаһатаатыбыт уонна уоскуйа түһүөххэ диэммит бу Алматыга таһыгар баар аллууга көстүбүт сэ. Манна иһин сыаналара удамыр соҕус уонна бу биэс сыл олорбутун тухары көһө-көһө куортамнаабытыгар билиҥҥи туругунан саамай чэпчэки сыаналаах дьиэҕэ көһөн кэлэн олоробут. Ол аата куһаҕан диэн буолбатах, төттөрүтүн биһиэхэ биһи баҕарбыт дьиэбитин буллубут. Сөп, ону аһылҕыы кэпсиэм хайдах бу дьиэни булбуппутун. Уонна сүүһүнэн диэн э, мин тус бэйэм буллаа дии э, тыаҕа олорботох киһибит. Э, тыаҕа хаһан да олорботом уонна бу хаҥаны билэ, хаҥаны көрө уонна хаҥа экспириенс ылаарыбыт бу ауылга көстүбүт сөп уонна наһаа дьиктидии бу холобур атын дойдуттан көһөн кэлэҕин онно сыттыаҕа баран олороҕун дии сөп ол туһугар биһи бу ауылга диэн быһаарыллыбыт оннуттан бастаан мин дьиинэн хата сэҥэрбэтэҕим бу кэргэним этии киллэрбитигэр ол эрэн барыта бу сыыйа баай токкуйдаан көрөн

Түрдүнаҕас төгүл көстүбүттии биир сыл тухары түрдүнаҕас дьиэҕэ хонон турбуппут диэтэххэ итиргэ истэргэ наһанырык курдук дии угунан баран то бу улахан уопут буоллаа дии биһи билигин чопчу билэбит хайдах дьиэни баҕарарбытын хайдах квартираны баҕарабытын ханнык райоҥҥа баҕарарбытын А, билэбит, өйдүүбүт уонна ханна көрдүүрбүтүн буоллаҕа дии. Ол иһин бу а, дьиэни көрдүүрбүтүгэр аһаа, биһиги кэргэммин кытта иккиэн туспа көрүүлээх этибит. Холобура, мин буоллааны то бу аһыылга көһөр буолан баран то хайаан даҕаны саак баар буолуохтаах диэн үһү. А, бу эҥээргэ а, билэргэ курдук соҕуруу дойду буоллаҕа дии. Соҕуруу дойдубут ол сиэмэ бырахтын даҕаны Түргэн маайдык туор өлүүнэр диэбит курдук күнчүк оннук эбит. Аттыбытыгар бу кыракый сааттаахпыт, онно алма, груша үүнэр, хаптаҕас, өссө виноград үүнэр, вишня үүнэр, таны кыра-кыралаан үүннэрэллэр эбит. Ол иһин буолана бу баарыттан үөрэхи чыбын, кубус кураанах буолбатаҕыттан Уонна бэйэм тугу олордобун диэн өрдөөр токуйдаан токуйдаан бараммын билиҥҥи ха даҕаны быһааран иликпин тугу олордуохпун баҕарарбын Крыша кызы диэннэн биһи көрдөөпүт, ото биллэн туран бу Казахстан эҥээригэр аны кэлэ сылдьыбыт дьоннор билэргит буолуо. Ол сыһыарыыны сайты, ол онон киирэммит көрдөөппүт. Уонна то биһи бу көһө сылдьар көс дьон ыал быһыытынан билэбит тугу баҕарарбытын. Уолунна да ол бюджетпыттан быһаарбыппыт бу бачча гынаа буолуохпутун баҕарабыт диэн аттыбытыгар туох баар буолуохтааҕын аа уонна дьиэ иһигэр туох баар буолуохтааҕын диэн барытын быһаарбыппыт быһаарбыппыт уонна аа били биллэриилэри көрө олороммут тута биир Биллэриин үдэ астыммыппыт уонна кэлбиппит, көрбүппүт, сөбүлэспиппит уонна илии тутуспуппут диэбит тоҕо диэтэхэнэн то билэбит маны чи буолуохтаах оҕолор хосторо биһи хоспут баар буолуохтаах кабинеттаах буолуохтаахпыт тоҕо диэ биһи булаанан бу дьибититтэн үлэлиибит туспа ол быһыар то ол бэйэтэ учаастактаах хынньанар ирдээх эгин диэн ону баҕарбыппытын курдук булбуппутуттан үөрэнэбит. Үөрэбит аҕай. Манна визуализация диэх хаһабэбит да, экспириенс эбит да, опыт диэх хаһабит да. Ото кырдьык бу көһөөдьөммүт билэрэйпит, тугу баҕарарбытын, уонна тугу көрдүүрбүтүн, онтон эн тугу баҕараргын билэр булхан кырдьык түргэнник буолар эбит. Бу манна көһөн кэлэн баран тохтон дьиктиргээппит, соһуйбуппут уонна тохтуппут кыратык шоктоммуппут диэн эттэхэ биллэн туран Этиҥ араас. Э, Үөн-көйүүр элбэҕиттэн а, бастакы күммүтүгэр а, хонон турааттаҕына биһиги хара курт э, көрсө түспүппүт эбэтэр били Black Widow Черная вдова диэн оҕуй оҕуһу улахан а, сүлүһүннээх а, Оҕуйоҕу салыынан кырымынаа сойбуппут. Оннук баар эбит, чываатык, онно тиэргэммитиэр сылдьар этэ. Но биһи билбэт этибит, онтон иһин, блин, ото били эрдэттэн туора иһин биир көрсүөхтээхпит диэми били бартан һэрэнэн көрөн ыһдьыыппыт. Онтон биир сырды турбуппутугар бассейнбытыгар тараан тул уста сылдьар этэ эгин үлүн болаанан олох эсиппиттэрдэр этэ ириҥараасинник үөннэртээн ча билигин иһин саранчаҕа үөрэннибит аһыка арааһа баар да күлгэрилэр аты күлгэрилэрэ иһин билэ үөрүйэх оҕус дьон болоппут иһин баар күлгэри арааһа уонна туох баар этэй маны кумаар баар хахэрин кумаардарыттан уратыта диэн Хатары тыаһа суох баайдык көтөллөр да уонна наһаа сэмэйдэр игин көтөн кэлэн кэтим ыстыгым Ася пиндибит курдук ууну көтө-көтө сыдьаллар ол гынан баран туох курдук тахсыллар били программаннан диэбит курдук да былаанынан олох күн киириитэ алта чаас буолбут көтөн тахсаллар күддү түһэллэр онтон сүтэн хаалаллар онуннук бэрээдэктээх баа кумаардары көрүстүбүт уонна Наһаа элбэх чыычаах бөҕөтө баар. Били птичий базар диилэр бат да ол курдук мин манна кэлэн бараммын э, бөтүүк э, хаһыытыттан уһугутуом диye һан- аһыныыр этим онтукам паара миин билиин хассардаайа тураахыһыннар чыычаах бөҕөтө илы той бөҕөтө манна ол иһин Оҕолорго даҕаны туспа үөрэ, кинилэргэ тэбэн бу үөннэри туора көрдүгүт да хааскаҕа түһэриҥ уонна интернекка киирэн көрөн манна киириэхтэриҥ диэммит орто уолбун кытта кэпсэппитим бүгүн уол учуурбаатын бары санаата көрө сылдьар аны то күһүн ол хапыскаларбытын чээччэтэн баран кыра пикниги оҥостуохтаахпыт Иккиһинэн дьиктиргээбитим диэн утумун үөрбүтүм буоллаа дии. Бу Алматы киниттэн көһөн кэлэн маҕаһыыннары көрбүппүтүгэр маҕаһыыналара быдан чэпчэки буолан таҕыста. Оннук буолар эбит. Холобура, а, үүтү биһи Алматыга олороммут а, чытыынчытин геалар буллахпытынан биир упаковканы манна буллаҕынан 65-ҥа булуохха сөп. Барыстаах, барыстаах. Эбэтэр мин сөбүлүүр кефирим хас этэй наһан ыртык ыараан хаалбыт эти тоҕус сүүстэн тахсытын дии булбута билиим манна биһи биэс жүз тенге атылаһабыт уруккуһуйан атынан дии курдук оннук холобур элбэх холобурдар бааллар уонна маннык биһиги үөрүйэх били ылар аһылыктарбыт тыаната быдан чэпчэки буолан таҕыста Төһө даҕаны буолматыга балтараа чаас автобуһунан айаннаан киирдэххэ массыынанан өссө түргэн буолар һэ ол оннук араастаах эбит сэр онтон кэлин өйдөөбүтүм уонна кэлин аахпытым бу холобур Троицка кырдьык оннук эбит бу Алматы облаһыгар бу чугаһы ауылларыгар хыналара барыта чэпчэки эбит Амын чуэй. Ей диириппин бииргэ. Уонна манна мин ини сөхпүтүм диэн чубаатык массыынаны сылдьаллар уонна били улаханнык громкоговорителынан хаҥараннар кэпсииллэртэн арбуз атыылыбыт, кульпуная атыылыбыт, оҕуруота атыбили фрукталары, отоннору барытын инник дьоннору атыылыыллар, ону олору тахсаҥҥын бэлэ тохтотоҥҥун ылаҕын атыылаһаҕын уонна сыаната быдан чэпчэки буолар. Онон аспыкка сэ ыалдьыттар кэлэ сылдьыннар эмиэ астыммыттар этэ уонна оннук гынаннар таҥкурай ылан барбыттара малина тоҕо декоров кырһыана төйөр ахана этэ. Бу Казахстаҥҥа мин ханнык маны хаңырахпын маанбаппын да кыдьытык

бааһуоҕа алта сэттэ сыл анараа өттүгэр маннык тутуллан саҕалаабыт уонна бу эҥээргэ буоллаанан аргытыламмат ото ти итэҕэллэринэн даҕаны уонна бэйэлэрин да быһаарыылара баар буоллаа дьи манна бары укатын испэттэр диэн буолбатах ол гынан баран оолон урпаар аргы улаханнык атыыламмат уона буоллаана маннык иччэнэр эҥин итиркиһине көрсүбэккин чэ мин биидире көрсүбүтүм сеп ону нааса хойбутум ону көрөн бараммын

Ону оннук буоллун уонна манна кэлэн баран эмиэ бу чугастааҕы ыалларбытын кытта билсиппит, хоно бастакы түүммүн хонон турааттаҕына манна бичиэнэ астааммын дьоннору кытта бараммыт билсиппит уонна то били туохтаахпыт эмиэ чаактаахпыт ыалдыылара диэбит курдук ол иһин барыта били барытын билэ олороҕун истэ олороҕун уонна дьонноро бары олус эйэҕэстик Эр истиҥ сыһыаннаахтар, онно манна казахтар эрэ буолбакка, араас омуктар эмиэ бааллар уонна ити авылга, авыл киинигэр киирдэхпинэ, хаһан даҕаны истибэтэх тылларбын истэбин. Наһаа дьиктиргиибин, астынабын аҕай. Алын биһиэхэ улаханнык өссө соһуйбаттар. Аа, син манна кэлэн барамын бээ. Мин бастакы үөрэхпинэн а, бастакы үөрэхпинэн диэн эттим. То үөрэхпинэн мин была кытай тылын учуталабын, уна тылбаасчытабын. Манна кэлэммин өссө э, кытай тылбын а, практикалана сылдьабын. А, манна бу бүтэһик кылларга кытайтан көһөл кэлбит казахтары элбэхтэр то историяттан кылгастык кэпсээтэххэ билэһэбиэскэ үһү саҕана турбутугар улахан сур кэмҥэ элбэх ыал казахтар булнааны кытайга көһөн олорбуттара онтон төттөрү бүтүннэн эрэллэр дойдуларыгар ол иһин бу кинилэр тыллара буола казах уонна кытай тыла ону мин үчүгэйдик казахты аһынарбак буоламмын төһө төрдөөбүтүм иһин кинилэр кыттытым аны кытайдыы көрсүтүбүн анан буоллан миэхэ эмиэ биир улахан үөрүү буола сылдьар кытайын тылын бу билигин туһанарбыттан Уонна өссө саамай мин үөрэрим диэн манна чуумпу. Наһаа чуумпу. Чоҕул чычаахтар эрэ ырыаларын-тойуктарын кэпсээннэрин э санаабакка түһэрдэххэ диэххэ дылы манна кычык чуумпу. Куорат кэнниттэн чуумпутун, наа үчүгэй олох Э, киһи һынньанар ми манна били дьиэ көлөк көрө кэлэ сылдьан бараммын чаас аҥаар иһигэр дэппи һылайа от били үлтү һылайан кэллэ сылдьар буллаам дии мотон манна кэлэмин чаас аҥаар иһигэр а, турган баайты һынньаммытым күүс ох буолбутум уона бу а, чуумпу бытаан а, олоххо кэмҥэ кэлэммин дьэ көрөргө курдук бэйэм үөр да үөр буолабын манна көрүөхпүттэн кыдьык олох сынньалаҥ сылдьабын уонна оҕолор даҕаны утуйарбыт даҕаны үчүгэй буолла олох олохпут дьэ бытааран хаалла кыдьык оннук буолуохтаах киһи бытаарыахтаах уоскуйуохтаах уонна хаан өссө бытаарыахпыт этэ бу сайын уонна бу күннэргэ бээ Бүһүү хаас дьигэрдэ. Уон алтыс, уон бэс этэ дуу. Бу күннэргэ биһиэхэ түөртэнтэн тахса кыраадыс. Түөртэн бэс буоламмын көрдөрөммүн турар. Ип-иттии, бу маннык итиигэ э, кыдьыктыы били этэллэр ботохотту дьоннор ити э, соҕуру дойду олохтоохтор олох ыксаабаттар, наһаа бытааннар дииллэр бат, мин бэйэм эмин нукпулан хааллым. Олох бытаардыбыт,

Өрдөр хомунан ол иһин буллаан бар түргэн-түргэнник оҥороххун баараан ол гына импиир бу эйгэ эйиэхэ дьайар эбит мин ол дьайыытыгар үөрэбин тоҕо диэтэххинэ кыдьыкынньалаҥ уонна холкутук итжэргэ үөрэнэн эрэбин унесык туохтан соһуйдум диэн бу бу ауылга буоллаҕынан бартан аһа чөкө бэрээдэктээх баай ол быраас Онно биитэ хааман иһэбин уонна саныыбын, чиилэр барытын баайылаар курдук. Онтон санаабытым, тоҕо бу бэрээдэктээх баачука эбитий диэн, барыта таас чиилэр эбит. Манна буоллаҕына мас да суох, бу истиэп буоллаҕа дии. Манна холобур ауылга сылдьан аайы эрэ маһы көрсөҕүн, ол мастар барыта били киһи олордуллубута эһэ дьиэтин таһыгар диир курдук. Уонна аата мас суох, барыта оннук көс көнө. Көбүскүнэ уонна барда мас дьиэлэр, ээ, барда таас дьиэлэр. Олон биһиэхэ били мас дьиэҕэ үөрэнэн хаалбыт дьоннорго атын баҕайы һэ бу э, Казахстаҥҥа били араас э, регионнарыгар сылдьыыппыт. Ол ичинто хоту өттүтүгэр бааллар ити алтаа иин диэки холобур мастаах иин тиэрдэргэ эҥээргэ мас дьиэлэр бааллар элбэхтик онно туту туттуллар. Онтон бу Соҕуруу баран истэххинэ, бу Алматы да таһыгар, Туркестан, Тарас, ол Шымкент диэки бардаххына, барыта таас дьиэлэр тураллар. Ол таас дьиэлэр буолан, хадара маннык дьүкө баайытык көстөллөр, барыта маннык ыраас баҕайы, бэрээдэктээх баҕайы. Ол иһин онтон мин сөхпүтүм бу барыта таас дьиэттэн. Аны эмиэ кэсэх баарбытын. Уонна это бу дьиэ көрдүүрбүтүгэр биһиэхэ били Алматыттан хаараатыкпытын баҕарбатахпыт. Уонна төрппүтүм диэбилэ визуализациялаах этибит. Биһи билэбит тугу баҕарабытын, маны хайдах чиэнни ол иһин бу Алматыттан чугас сирдэри көрбүппүт. Уонна бу дьиэ көрдүүр буоллаххынан хайаан даҕаны үөрэтиэхтээххин, били ыйыталаһан даҕаны, кэпсэтэн даҕаны, тоҕо диэтэххинэ Бу Казахстаҥҥа ыраас уу бопуруоһа наһаа улаханнык турар сөп. Ол иһин били хорох регионнарга ууларга былаанын бутаҕых булаллар эбит сайын һэ. Ол иһин ол өттүн үчүгэй күөрэтиэхтээхин уонна буоларын курдук били тыаҕа уота уҥара араараллар. Оннук буолааччы аһара били күүстээх тыал түстэҕинэ эбэтэр билигин бу төрдүн бэс градус буолан турдаҕын ол биһиэхэ бээһэ холобур уоппут хаста да барбыта онтука пара буолаан били дьоннор бар кондиционер холбоон олороллор эбит оны хороҕор тулуйбат эбит ону тем баар этэ лүһүн ити уот үттүн көрөөн уонна били уол ремонттарын диэн уол ремоннур буолахтарынан эн уолун били айының өссүһан халым биирэ биаманах лор автобуста лэджаллар бихи ото куорак кыксантах бото би час иһинен тиебит балтара час диеби курдук келе бара ол танаха ыраах буотах тиһаныыбын улахан кураттарга олорбуччаннар билэбит холобур москваҕа игин эр айаҥҥа үөрэннэхпитчи оннуттан оннук автобунаһын ытыбыт үчүүй баайы үөрэннибит бастаан болланы биллэн туран ыарахан хоҕусит онну ылынарга уонна бу манна били ханаан кэлбитим Арсен Томскай били кэпсиир этэ дии манна Индрайв аҕалбытыгар били дьоннор бары

Аны куоска оҕотун ыытыллыбыт. Э, Куоскабыт барахсан бэйэтэ биһиэхэ биир күн күөрэйэн кэлбитэ уонна дьиэтин курдук ылыммыта. Оттоо э, бэйэбитигэр отто доҕор гына ыллыбыт. Онон биһи билигин дьиэбитигэр куоскалаахпыт. Оҕолор бары наһаа астыналлар, үөрэллэр. Бэйэм даҕаны үһүрүһэн бэппэҥнээтэ ити Мунньук, мунньук, мунньук. Табаарыспытыгар уонна таһассыардааҥыттан киэһээҥҥэ дылы оҕолор бу ханна баары, хоргу ханна кэллэ, ханна сылдьары, аһаата да уһуохту диэн аа, бары көрө-истэ сылдьабыт, харайабыт кинини. Онон биһиэхэ бу авылга көһөн кэлбиппит, э, үрдээн Үтүө өттүтүнэн дьайа сылдьар уонна атынньык кыракый бэлэхтэри оҥорор олоппоско оҕотун курдук. Оннуттан манна төһөр буоларбыт эмиэ биллибэт. Көстөн иһиэҕэ. Ол гынан баран дьэ бу биһи бастыҥ айыммыт буолара буолуо элбэх ыл устатыта. Тоҕо диэтэххинэ манна биһи бэйэбитигэр бэйэбит алааспытыгар кэлбит курдук сананныбыт бэйэбит кэлбитигэр чугаһаан дьиэбит курдук били улахан баан дьиэлэргэ буолбакка иһиргэ олоробут чугас уонна бэйэбитигэр алаас курдук оҥостоммут бу бэйэбит малларбытын барытын таһааран киэргэйтэн бэйэбит эйгибитин тэрийдибит Махтал видеоны сөбүлээбит буоллаххытынан баһаалыста миэхэ лайкта туруоруҥ уонна эһиги туора элбэх ыйытыылаах буоллаххытынан буол туһунан баһаалыста хоруйун бартын эппиэттээн көрүөҕүм. Махтаал, көрсөххө диэри.